Onyulo. Bwana en ang'o bwana, dong' wasego mbaka moromo. Idh- Idhi kanye? Tinde kata mana mbako kromi chal mana gi nyathiwa moro chon. En ka nosemi ji kata mana nyuko kombe achiel bwana mochwo chieng' mool ni ji nyuke kabur. To en pod odwa mana nomede. In mbako kromi. Eh, to kwago mbaka ma. Bwana koso in nyathiwa cha. Adier koso in magisi koso masin ka nyathiwa. Ah. Ah, ok in ka nyathiwa. Mano to dinaneni. Onyulo. Yeah. Bwana nawinjo gimoro ka. Ang'o ma timore? Telegram. Ni tim ang'o e Telegram in? Telegram mane? Telegram no dong in mane peka. Te timori e nade? Ah, onge gima timore. Tindi. Bwana Magzi. Hmm? Bwana bing'e Telegram moro. Hmm. Kapok iyala. Hmm. Bing'e Telegram moro machon moro manioro ga barua ka. Eh, kani idwaro to kioro to ioro gi PO Box. E ioro gi pio box ipare. Eh. E inyalo kata wacho niya, Christmas warad sondu. Mani ng'e ni jomoko dwa serore. Koro ing'iso niya, miya adres mari mondo wabi walosi. Ok ne kawo namba, ne en ga adres. Eh. Koro kawo pio box mari. Eh. Ni, warad Christmas sondu. Eh. Kata kindu so wang'ni lich kionge hmm. omera lit ni hmm. gote manga wa mom terete na lich di kindu so wang'ni lich to aonge ni omera ne manyo tae me deyo to bagi malet gi barupe gi hmm. ne gichopo ka gino no sa ga temore bwana yani gibudho gibudho bwana ndalo moko hey era baro to mi anyero lakini no let gino no bayo ng'ato malit kare nyako cha nodhi oyiene mochike ni yawa reti ikawa waya dwara korgi ing'e gima gino en hmm. nyathi ma nyako ka nondiko ni gino kamano ting'e niya reti yawa ringi nikech nyako ka nodhi limo waygi to kone midhi miye ang'owa dichuo koro ka demni nooro ni meseji lano niyudo telegrambe Kapo ni iyudo telegram bang' dweche ariyo, ng'e ni jaodi no, no jemni no nosekaw mano chi ng'ato. Koro, Ae, mano onyulo. koro chunyi yo ae. To mera moro notimre ma late magzi. Mm. Bwana telegram koro kore ni koro kaka in ihero ga bayo ni. Mm. Kaka koro sare dong' iti jako chola. Mm. To walal kodi Nairobi ka. Mm. Koro bwana kare samoro noorni barua dala omera. Omera kare kare kare atho an ga watu. Kare nasetho ndikni niya onyulo osetuo dweche auchiel. Sani idwari dala. Barua koro koro donjo ni omera kare koro kidak kata Nairobi ka koro isungori no kidak kodwa Nairobi koro idak Mombasa. Mera baruodhi omanyi momanyi momanyi momanyi ma noland e parade moro e sikul moro kacha ma nyithindo moko nodhi okawo moringo go modhi go e dalano. Dalano be chako yudi kaka kare nisechwanyori gi jogo nichikwalo nirito ga dhok kanyo nikwalo gimoro riembi chako yudi mana e bath sikul kamoro tindi irito sikul. Ka barua donjo bang' dweche auchiel, kare nasetho moyika, aya aya kanyo gi ywak. Ape- Barua ilano kata iyudo. Apenjo nyulo. Eh. Lakini lakini telegram machon to nitimo gik mabeyo dong. Ama jodo ne bere bere. But mana atimo kwan natimo ang'o e To ma, telegram ka? masani. Eh? Eh. In ineno ang'o? To ng'at nyako moro ong'ise ni sa asaya to ok ong'ise ni aorne siling' mia adek mondo odhi onyiewogo gimoro mondo oorna pichni moko kanyo wacho ni mag kampen mag Raila. Koro an dang' atamre kampende Raila to an dong' oorona pichni karito pichni to oorona pichni mok mag kampen. An be kadhi ang'iyo adier to chal ka gima ok gin mag kampen. Kang'iyo pichano to an aneno picha to chako meda picha machielo matang'ona kamoro mag sianda mano gima